Egento kia muhimu keri ng'a eparty eye terochi koba national party, erochi koba regional, eto ebe ya bogetutu yoka, gose nyamira county yoka, gose obotonogetwe oboke oboke chinsemo chinde. Ase ekio natebire boyo, Timothy Bosire tabwati capacity financially ya okorosia structure for a national party, nakong'u, tiga twancherane bo igo. Nkorora narenge chicampaign chiaye gakoboria obogavana, gakoboria obwo MP, nabo okorora ng'a namigete ase egesiasa. Egento kia kabere, Timothy Bosire tabwati political circle neene orantebie ng'a nabwate abango bwane gete babere siasa bakomotegerera, hapana. Timothy Bosire intwe tomomaete na ODM banto bake bamaete ng'a ne treasurer are, intwe bika tomomaete. So popularity yaye tekomo propel to the national level, nakong'u sana. Timothy Bosire iga twancherane ng'a, buna tokogamba rero, taigochi koboriwu kerogo gia president. Kera okobora ekerogo ki'obopresident, enchera nere okomanyekana, eki- ekiama kiago, because erieta riago nekero kiamanyekana. Bono tari gochia kobora obopresident, onye tarare obogavana, obogavana nabo achia kobori, and that's the uppermost seat arachiere gusii bono iga. Igo bono, gokorigereria ebinto ebi bionsi pi, nchera teiyo ya Timothy Bosire, arabase koba ne'party ere national, nchera teiyo. Haya. Are koba ng'a nere bikomogusii, obwate epati, iga ekonyarekana epati ekogenda atambe, komanyeka nabagusii kera ense eye kare, na intwe bono abagusii ntobwate epati yaito. Bono mbireo ebinge, ekemo kiabo UPA, KNC, KCC, PDP, na bono Jubilee ya Matiang'i yaretire gusii juzi. Efact ende tobwenerete komanya neye. Bosiire korosia eparty gusii ebe successful mpaka ajoine opposition ase matiang'i are naende according to all indications orokire ng'a ngosoare ase matiang'i eki negento kia maana sana gekogera gusii obe against matiang'i nonya ogochaka eparty egokwegarang'ia bono agaaka esaba ogateba ng'a no neba nkorosie eparty tiga nsoe ase amatiang'i. Korende buna tokogamba bono iga abagusii mbaro abakweboria, Ninki kiagerete bosiire agochake epati yaye gusii? Ntarabaira ng'a mbaorokie buya buya inki kiagerete bosiire gose kiamoete omoyo akaborigia epati yaye gusii. Kwanza onye ne ritang'ani okore chividio chiane iga, kindly ira chingaki chiago subscribe ase ogwancha. Mbuya mono sana.

Kogenda ororo obosukie ore nomination obe yo Jubilee nakong'usana. Titotebani enkemaene en Kenya. Ng'a batenena matiang'i abande mbaro baku fund matiang'i. Mungu anaro omaete ogocha oteba matiang'i ngusi ore ee endagera yao yonsi pi chigari inche ngweka amafuta. Banto buna abwo naki egoikera otebe ng'a tia basuke kando bosire ochire. Gose bono tia babe the same level na bosire tekonyarekana. Bono bosire agaka esabu agateba ng'a are tingosoa ndwane ere nyare. Lakini inye nere nepati yane nabo ngotegererwa, ekio nkiamoete omoyo ki'ogochaka epati ekorokwa Ke- United National Congress, etimu y'amatiangi. Eya kabere neke, chipati chinde chire gusii. Buna tokogamba bono iga ntobwate UPA buna nabatebie, KSC, togatoa PDP, Jubilee yasoire, na igo chi- igo chipati nchiroo. Chipati chionsi pi matiang'i nachiancheranete agateba ng'a inchuo mwensi tokore coalition of parties, gosiiga. Matiang'i tararwa clear instructions ateba ng'a mwensi pi baria mwati chipati chinde vunja engiya ya Jubilee, yaya. Aye nase abagosiboka batebe korwa igoro mpaka nse gwakabarire gwakera bare Jubilee. Buna nigo bagoteba. Bono Matiang'i tararwa clear instructions. Bosire nabwate ok- freedom yogosoa gari, atebe ng'a bono, na inche tiga ntware ekiane tosoe emesa twe twensi. Naende buna ndoche ebangete, nabo ak- ekemo eke kebe stronger kobua noe UPA eke. Nabo oko- ekemo eke kebe stronger kobua noe nkesi. Nabo ekemo eke kebe stronger kobua noe PDP. Arete aba aspirants bono bono iga buna ngoteba ekemanera, chi aspirants chinki chia nyamira, bore bosongo, nchiganetie party, lakini nchikogenda jubilee ase eng'encho mbamaete jubilee ore candidate nchiroche chiebekire ororo. Bono abange babo batagete korigia enyomba bagosoa, naki ngotebera ng'a bono bosire ebange buya nabo bakomobwatisi barosie ekiama kere. Ekero ki nkeba nabo gekoba, lakini ngegoika the national level. igari nyamira bwegetutu oka nsa abwo. Egento kende kiagerete bosire agachaka epati eye abanchwa batake aria mwensi pi nabarigereria, nase eng'encho matiang'i atarositie epati ya gosia egari. Rende matiang'i arosie epati yaye naye batari eya gosia bosa egete general boria coast, tonyore obochairman boria western. ere abe party leader, anga gose irae gotwara obosooku gochaaka eparty yende atebe ng'a kai, party eye nkarosie naki nere ninche korosia ekiama kende. Bagusii bakombora amaswali amakong'u. Lakini bono buna gose ira aigete matiang'i aigete kogenda Jubilee, gose ira nere akoe omoyo ah matiang'i taroseti party. Iga abagusii mbaro bado bagoseti ng'a ntogende enyomba yaito. Eki gekagera gose ira akarosia eparty yaye na oboremu. Egento kende neke, eparty eri koba ase amagoko a Uhuru Kenyatta. Kere nominations kere gose chikura chiakerwa chiarire, gose nominations chiarire bono bamwetia abasapotie okoboko, konyora hakikisho ng'a kaa bagocha gokora nominations na oyo buna akong'u. Ntomanyeti siasa ya Kenya ogotachwa gochia are, abanto baete igoro bagende. Bono Osiri aga feel koba safe, tiga asoe ase party eye. Egento kia omoerio, momaete ng'a egento ekio tokoroka ng'a post election agreements. Chiparty nchiroche arenge Azimio chinyinge na UDM. Ekero chikura chiaye William Ruto abe president, bakaboka mambia bare state house bakarosia agreement yabo bakoigwa ebirogo abanto bakoigwa chibesa amang'ana akanya gosuka parliament. Bono gose rende nabwate idea eywo buna akorora kwane kore ng'a aria kare atotwarie agreement. Arosie eparty aria omojumbe oyomo gose babere gose batato chiba chire ororo. Aimoke kabatware post post election agreement enyore serikali ikabira secretary PS gose something ebi mbire possible igo naro onye nere apimete ka aikire ase gete agoikera agwo. Kio omoerio pi nabo ekonyarekana ng'a aakanire ache asarire mati ya Gusii a neutralize ase egesongo ng'a nere atware chi candidate chiaye chinkong'u chinkong'u chinkong'u chiche mati ya influence yaye egende inse Gusii gose Jubilee ekwe Gusii. gose kiasie gose UPA ekorwa, ebinto buna ebi mbire oo, ntibanya goteba ng'a ase siasa ebinto ebi mbikobora. Naende buna okorikire korwa omochakano, Bosire tarenge very close na Matiang'i, bono acha gokwana amang'ana a Matiang'i, naende buya buya nanya komora bare na Matiang'i. Timanyeti kaa bono kagochi koamua, nare agogenda akore ki? Asore na Matiang'i baikaranse banywe echae bagambe amang'ana. Kingopima buya, anga Matiang'i nere namorigetie, timanyeti inki ataramorigeretie, anga kobarigia are baikaranse because abanto baria mbabwate esemi gete engiya baramoe. baikaranse baigwanane. Lakini egento nkero kiangokia juzi na bosire, kere edunsi funa nare gosariwa, natemete na okobua kwaye kogayana. Abagusii kare bagokwanire ng'a otonge omoche oche, oyo nomotebie ng'a otonge na ogayane. Kogayana na enchera ya okomenya ya omogusii, koreta abanto amo ase chisegi chire omoburukano, kwanywa siri, kwareta omorembe. Ekio nakio bosire are gokora. Eyi bono naki agerete ase ebi narakorwa nabatebirie iga, biagerete bosire agochaka epati enyia. Mbuya mono sana ase okogera chingaki chiaino gotegerera evidio eye ase ogwancha nabo ogosubscribe ng'akere esimi nabo okong'akera genderera koba chividio tokora igaa na echinyinge nsupport sana.